Без инде әйттек, э, бөтен э, кагыйдәләр дә безнең кайсы вакытта э, барлыкка киләләр. Беренче хәрефе, э, хәрефтә сәкен торганда һәм икенче хәрефтә нинди дә булса хәрәкәт торганда. Менә тактага карый әле. Алдык бер хәрефне, әйтик, аның өстендә сәкен тора. Аның артыннан икенче хәреф килә һәм аның өстендә хәрәкә. Менә шушылай, менә шушындый ситуация булганда безнең ике төрле халәт барлыкка килергә мөмкин. Беренчесе аның схема итеп шулай итеп алыйк инде. Беренчесе аның идгам һәм икенчесе is her. Беренче хәрефебездә сәкен булганда, аның артыннан килә торган хәрефтә хәрәкә булганда, ике төрле э, халәт барлыкка э, килергә мөмкин. Беренчесе аның идгам, менә икенчесе исхар. Менә аңлап китик инде, идгам нәрсә дигән сүз? Идгам ул э, телдә бер әйбернең икенче әйбер эченә кереп китүе. Бер әйбер, икенче кәй, әйбер эченә кереп китә һәм шушы ике әйбердән бер әйбер барлыкка килә. О, тоташалар алар, бер әйбер булып килә. Ә, ә телдә инде, менә без бит инде хәрефләрне өйрәнгәч, бер хәрефнең икенче хәреф эченә кереп китүе һәм аларны аерып алмый, аерып булмый торган иттереп бер хәреф барлыкка килгәне. Ә изхар нәрсә? Изхар ул ачык дигәнне аңлата. Беренче без идгамны карап китәбез. Менә безнең китабыбызның 43 нче битендә иң беренче идгамны карыйбыз. Идгам телдә тоташтыру, ассимиляция дигәнне аңлата дип язганнар. Идгам кагыйдәсе буенча уку түбәндәге очракларда кулланыла. Беренчесе А. Менә без шушы без Аны карыйбыз. Менә без сүзләр тезмәсе вә лә күм мә. Менә монда безнең м хәрефе беренче м хәрефендә безнең сәкен тора. Икенче аның артыннан килә торган м хәрефендә безнең нәрсә тора? Фатха тора. Менә шушы ике хәреф кем алар бер-берләренә булалар? Үткән дәресне искә төшереп алыйк әле. Ике хәреф бер урыннан чыгалар һәм аларның сыйфатлары да Икесенең дә бер төрле. Менә бу хәрефләр бер-берсенә мутәмәсиләни булалар. Менә ике бер төрле хәреф мутәмәсиләни, болар бер-берләре кырыена килгәндә бер-берләре эченә кереп китәләр. Вәләкум мә дип укыр идек. Коръән ул ни дөрестән дә менә шушы сүз шулай дип языла. Без аны Коръәндә күрәчәкбез. Валакум ма дип. Менә бу м хәрефе, беренче сәкенле м хәрефебез кереп китә арттагы килә торган хәрәкәле хәрефкә һәм ул без аны беренче хәрефнең менә бу сәкенен Аталар, сызып аталар һәм менә бу икенче хәреф өстендә барлыкка куя, куялар шаддә. Һәм без аны укыганда менә бу хәрефнең монсын төшереп калдырабыз, чөнки ул ул кереп киткән икенче арттагы хәрәкәле хәрефкә һәм укыйбыз. Вә лә кум мә. Вә лә кум мә. Без укыр идек. Вә лә кум мә. Мә дип, иреннәребезне ачып бетерерик, аннары икенче м хәрефен, э, менә бу мәне укыганда тагын бер мәртәбә мә дип укырыйк. Ә монда без бер мәртәбә ябабыз да иреннәребезне, шунда борын аша чыгарып, шунда әз генә тоткарланып, авыз эчендә тотып, без моны икеләтеп әйтәбез. Вәләкуммә. Вәләкуммә. Бу безгә шуның кадәр җиңеллек бирә Коръән укыганда, без инде күрәбез, Вә лә куммә дип укыйбыз. Димәк, менә А пунктында безләр кемнәр? Мутәмәсиләни хәрефләре. А пунктында безнең мутәмәсиләни. Боларның махрычлары да бер, боларның э, сыйфатлары да бер. Болар ике бер төрле хәреф турында бара. Хәзер инде карый мисал алабыз. Менә без Тагын бер икенче мутамәсилләрне алабыз. Монда инде безнең б хәрефе. Менә беренче б хәрефе безнең сәкен белән тора, икенче б хәрефе без хәрәкә белән тора. Беренчесе идриб бигасака. Ике сүз. Менә менә монда беренче хәрефе без сәкенле, икенчесе хәрәкәле. Б хәрефе, ике бер төрле хәреф мутамәсилләр. Менә бу очракта нишли?

Бигасака дип. Ә без, кереп киткәч, идгам кагыйдәсе кулланылгач бу урында, безнең сәкенле хәрефебез б арттагы килә торган б хәрефе белән бергә берләшә, шунда кереп китә. Һәм без аны икесен бер иттереп, шаддылык иттереп әйтәбез, Идриб бигасака. Һәм менә без аны шулай итеп укырга дип Коръәндә безгә ничек аны безгә әйтәләр. Менә бу идриб дигән сүздәге б сәкенен Э, язмыйлар, менә монда сәкенле язмыйлар, чиста кала ул сүз, э, ул э, нибез б хәрефез. Ә менә артындагы килә торган б хәрефенә шадды куялар. Менә монда уже шадды була. Без инде менә шушыны күрү белән аңлыйбыз. Аха, менә б хәрефе, менә бу б хәрефен укырга кирәк түгел, чөнки ул артындагы б хәрефе эченә кереп киткән. Монда шадды барган, анда икеләнгән, икеләнгән дип. Без аны күрү белән Коръәндә монда идгам кагыйдәсе белән укырга икәнен аңлыйбыз. Һәм менә китапта безгә мисаллар күрсәткәннәр. Менә үзе бер нидә ята. Фәмә раббихәт тиҗаратухум дигән сүзне алганнар. Беренчесе фәмә. Икенче сүз икенче сүзебез раббихәт. Һәм икенчесе

Астагы юлда хәл, беренче сүзебез хәл, икенчесе ләкә. Тик монда э, э, хәл ләкә дигән сүзнең л хәрефендәге сәкенен язмаганнар. Артындагы ләкә дигән сүзнең э, л өстендә, ләм хәрефе өстендә

Ике, ике кәф хәрефе, мутәмәсиләни, ике кәф хәрефе очрашкан. Беренче кәф хәрефе өстендә э, асылда торырга тиеш, торар, тора анда асылда э, сәкен. Икенчесендә дамма тора. Тик менә бу урында ике кәф хәрефен без инде идгам кагыйдәсе белән укырга э, укыгыз дип безгә нәрсә дип язганнар? Беренче кәф хәрефендәге сәкенне

Гасәүәкәну. Инде ачабыз 44-нче битне. Монда б белән башланып китә. Ясалыш урыннары бер булып, сыйфатлары төрле булган хәрефләр бергә килсәләр. Кемнәр алар безнең? Ясау урыннары бер, махричлары бер, тик боларның сыйфатлары төрле, төрлечә. Болар безнең мутәҗәнисәни. Болар безнең кемнәр? Двойняшки, әйе, бер э, двойняшки кебек. Алар э, чыгыш урыннары бер, әниләре бер, э, тик аларның сыйфатлары төрлечә. Менә монда безгә инде язганнар беренче Б, э, Б1 дип язганнар. Монда нинди хәрефләр килә? Та хәрефе, тә хәрефе һәм дәл хәрефе. Хәзер инде карыйбыз, алар ничек очрашырга мөмкин Коръәндә. Менә монда безнең кадә тәбәйянә дигән сүз. Безнең менә без өйрәнә торган тема. Менә ул дәл хәрефе, менә ул тәл хәрефе, э, э, тә хәрефе. Дәл хәрефе өстендә э, сәкен, тә хәрефе өстендә э, хәрәкә. Менә бу очракта алар бер-берсенә кемнәр? Мута, җәнисәни. Болар двойняшкилар. Дәл хәрефе дә, тә хәрефе дә бер үк урыннан чыгалар. Тик э, тә хәрефе безнең соңгырау, дәл хәрефе яңгырау. Боларның сыйфатлары э, төрле. Шуның өчен менә бунда шушындый хәрефләр очрашканда, дәл хәрефендә сәкен торганда, аның артыннан килә торган тә хәрефендә нинди дә булса хәрәкәт торганда, безнең дәл хәрефе без кереп китә тә хәрефе эченә һәм ул анда югала. Һәм без аны укыйбыз кат тәбәйянә. Кат тәбәйянә.

Менә шуның өчен җиңеллектән китеп, э, һәрвакыт әйттек бит инде, э, Коръән укуда, гарәп телендә бөтенесе җиңеллеккә корылган дип. Менә безнең телебезне шундый авыр э, ниләргә этәрмәс өчен каде тәбәйянә дип әйтмәс өчен без кадыны әйтеп тормыйсың,

Куялар шат д. Һәм без инде шушыны күрү белән, Аһа, монда д хәрефе кереп китте икән безнең т хәрефе икән эченә дип, д хәрефен укырга кирәк түгел икән, т хәрефен икеләтеп укырга кирәк дип, дип сразу шулай дип аңлыйбыз һәм укыйбыз. Кад тәбәйянә. Кад тәбәйянә. Хәзер безнең алар урыннарын алмашалар. Т хәрефе беренче.

Болар бер-берләре ярына килгәндә гел дуслашып бер-берсенә э, шулай э, э, ярдәмләшеп яшиләр. Т хәрефе без безнең Д хәрефе эченә керә дә югала. Т хәрефенең берәй берендә калмый, махрычы да калмый, сыйфаты да калмый. Һәм без Т хәрефен әйтмичә Д хәрефен икеләйтеп укыйбыз. Әсқаләт дәгаваллаһа. Әфкаләт дәгаваллаһа. Безгә менә шушылай иттереп, Т хәрефен укымыйча, Д хәрефен икеләтеп укырга дип ничек иттереп Коръәндә безгә күрсәтәләр. Менә бу Т хәрефенең сәкенен язмыйлар. Һәм артында килә торган дәл хәрефе өстенә шәдде куялар. Хәз, хәм без менә шушыны шушындый ситуацияне күрү белән аңлыйбыз инде. Аһа, монда т хәрефе, дәл хәрефе, аларның чыгыш урыннары бер. Боларның чыгыш урыннары махричлары бер, боларның сыйфатлары төрлечә. Дә т хәрефе дәл хәрефе эченә кереп киткән полностью, полный идгам монда. Т хәрефенең бер әйбере дә калмаган. Ансын без укымыйбыз, төшереп калдырабыз. Әмма ләкин артыннан килә торган дәл хәрефен икеләтәбез дип аңлыйбыз һәм шулай итеп укыйбыз. Әфкаләддәгаваллаһә. Һәм безнең өченче төр э, очрарга мөмкин. Беренче хәрефебез тә хәрефендә сәкен килә, артыннан та хәрефе килә һәм аның өстендә ниндидә булса э, хәрәкә белән. Алабыз бер сүз. Менә монда алдык инде сүзләр тезмәсе. Беренче сүзебез из, икенчесе хаммат һәм өченчесе таифәтәни. Менә бу зур дулкынлыны сузып укырга дигән дигәнне аңлата. Әле бу темаларны без пока үтмәдек. Просто сузып укырга кирәк. Хәзер инде из хаммат

Менә тә хәрефе белән та хәрефенең чыгу урыннары бер. Тик безнең тә хәрефен әйткәндә безнең телебез аста ята һәм ул безнең соңгырау хәреф, тә, әт, әт. Ә та хәрефен әйткәндә безнең телебезнең аскы, арткы өлеше һәм урта өлеше бик югары була һәм безнең ул калын хәреф. Та, та. Ул безнең иң көчле хәреф дидек. Ул безнең сыйфатлары буенча бик көчле хәреф. Һәм алар икесе бергә килгәндә, ул менә шушы көчле хәреф эчендә тә хәрефеннән бер әйбер дә калмый. Махрычы да калмый, сыйфаты да калмый. Тә хәрефе полностью та хәрефе эченә кереп китә. Һәм без аны укыйбыз. Исхәммәт Таифәтәни. Менә шушылай иттереп укыгыз. Болар арасында монда э, идгам кагыйдәсе барлыкка килде дип э, безгә белдерер өчен менә бу тә хәрефе өстендәге сәкенне язмыйлар. Анда чиста булачак. Ә менә та хәрефе өстенә шәдде куялар. Һәм без менә шушыны күрү белән э, укыйбыз инде, э, аңлыйбыз инде, тә хәрефе полный идгам булган, полный хәрефнең бер әйбере дә калмаган, махрычы да калмаган, сыйфаты да калмаган, полный э, көчле менә шушы та хәрефе эченә кереп китте, бу тә хәрефе дип аңлыйбыз һәм шулай иттереп укыйбыз. Изхәммәт таифәтәни. Һәм менә Коръәндә дүрт кенә урында менә шушының нәкъ киресе булырга мөмкин. Безнең та хәрефе та хәрефе сәкен белән, әның артыннан килә торган та хәрефе хәрәкә белән. Менә бу очракта ничек? Менә монда инде безнең э, та хәрефе, көчле та хәрефе беренче килде, ул сәкен белән. Аның артыннан, анардан көчсезрәк тә хәрефе килде. Менә бу очракта безнең та хәрефе полностью тә хәрефе эченә кереп бетми. Ул көчле хәреф. Мин ничек инде юкка чыгыйм? Э, Махр җырны да югалтыйм, сыйфатымны да югалтыйм ди дә, ул нишли? Менә монда, менә бу очракта, менә боларда безнең ничек иде? Нинди идгам ие? Полный идгам ие, тулы идгам. Хәрефнең бер әйбере дә калмый, махрычы да калмый, сыйфаты да калмый. Хәрефләр полностью кереп китәләр артларыннан килгән хәрефчендә. Һәм менә көчле хәреф беренче килгән очракта, та хәрефе иң көчле хәреф, шуның өчен полностью кереп китәсе килми аның, ул хәтта үзенең мәхрҗен югалта, мәхрҗен без аның әйтмибез, тик сыйфатын калдыра. Менә шушындый сүзләр не укыганда без ничек әйтәбез? Укыганда т хәрефен әйтергә дип безнең телебезнең артын өскә күтәрәбез, ә бетерәбез ту дип. Әһәт ту. Әхәт ту, әхәт ту. Менә шушылай итеп укырга дип, безгә ничек Коръәндә күрсәтәчәкләр. Коръәндә менә бу урында та хәрефе өстендә сәкен булмаячак, чиста булачак. Тик менә бу тә хәрефе өстендә дә шадда барлыкка килмәячәк. Һәм менә бу инде безгә күрсәтә, менә бу урында безнең идгам, тик ул тулы булмаган идгам.

Хәзер инде килеп җиттек Б2-гә. Болар безнең болар безнең бөтен сакау хәрефләребез. Алар безнең бөтен сакоян чыгалар телнең башыннан. Л, л, л. Телебез әз генә өске тешләребездән чыгып торганда. Л. әз, әу. Бөтенесенең дә чыгыш урыннары бер, тик боларның сыйфатлары бер-берләреннән аерылып тора. Хәзер алар арасында нинди мөгалләмәләр булырга мөмкин? Менә, Из заләмтум. Монда язылган Из заләмтүм. З белән за хәрефе очраштылар. Беренче зәл хәрефе өстендә сәкен тора. Артындагы за хәрефе безнең хәрәкә белән килә. Менә бу бер-берләренә кемнәр булып торалар? Болар бер-берләренең, боларның чыгыш урыннары бер, боларның сыйфатлары төрле. Болар мутәҗәнисәни. Менә алар да бер-берләренә якын килгәндә нишиләр? Кереп китәләр бер-берләренә. Менә шушы зәл хәрефе за хәрефе эченә кереп китә. Полный идгам була. Һәм без аны укыйбыз. Иззалямтум. Иззалямтум. З хәрефенең бер әйбере дә калмый. Һәм аны ул хәрефтән бер әйбер дә калмагасын белдереп, ничек безгә язалар Коръәндә? Әйе, менә моның сәкенен язмыйлар. Тик артындагы килә торган за хәрефе өстенә дә шадды куялар. Менә бу очракта болар арасында э, тулы э, идгам була инде. Зәл хәрефе полностью за хәрефе эченә кереп китә. Иззалямтум. Иззалямтум. Иззалямтум. Һәм б икедә безнең тагын бер төрле э, ситуация булырга мөмкин. Монда сә хәрефе белән зә хәрефе очрашалар. Беренче беренче килә Сә хәрефе һәм аның өстендә сәкен. Аның артыннан килә зәл хәрефе һәм аның өстендә хәрәкә. Һәм менә шушы очракта алар бер-берселәре янына килгәндә, безнең алдан килә торган сәкенле хәрефебез арттан килә торган хәрәкәле хәреф эченә полностью кереп китә. Йәлхәззәликә. Йәлхәззәликә.

сәкенне язып сәкенне язмыйлар һәм зә хәреф өстенә менә монда шадда куялар һәм без аңлыйбыз инде аһа сә хәрефе полностью артыннан килә торган зә хәрефе эченә кереп киткән икән менә моны укымаска төшереп калдырга әмма ләкин артыннан килгән зә хәрефен икеләтергә ул аның эчендә утыра икән без аңларга тиешбез ял хәззәликә Йәлхәззәликә. Йәлхәззәликә. Һәм менә башка, менә шушы хәрефләр арасында, э, за, сә һәм зә хәрефләре арасында башка, э, очрашулар Коръәндә күреш, кө, күренми. Чөнки, әгәр дә күренгән булса, безнең китабыбызда ул булыр иде. Һәм без күчәбез Б эшкә. Монда ике хәреф очраша, бә хәрефе һәм мим хәрефе. Аларның чыгыш урыннары кайда? Бөтенес икесенеке дә кайда? Иреннәребездә. Әб, әмм. Һәм бер генә урында Коръәндә, Худ сүрәсендә менә шушындый сүздә алар очрашалар. Монда беренче сүзебе иркәб, икенчесе мәганә. Менә бу сүздә очрашалар һәм без алар ничиләр? Безнең Б хәрефебез М хәрефе эченә кереп китә. Идгам кагыйдәсе буенча укыла. Иркәммәгәнә. Иркәммәгәнә. Без менә монда шуны шушылай идгам кагыйдәсе белән укырга укыр өчен без я шуңа карау белән без аны күрсеннәр өчен менә бу б хәрефе өстенә нәрсә сәкенне язмыйлар анда б хәрефе өсте чиста булачак һәм артындагы килә торган м хәрефе өстенең өстенә шадда куялар һәм без инде укыйбыз иркәммәгәнә иркәммәгәнә иркәммәгәнә һәм без күчәбез

Ни, нич болар очрашканда да, алар безнең бер-берләре эченә кереп киткән булалар. Чөнки болар кемнәр, кемнәргә без ошаттык? Двоюртный ниләргә, туганнаргаймы? Двоюртныйлар, туганнан туганнар бик бер-берләре белән дус яшиләр бит инде, бер-берләренә булышалар. Менә шун, менә болай очра булганда да, менә Куль Рабби дигәндә безнең лыбыз э, э, беренче килә сәкен белән, ә арттан килә торган э, ра хәрефе чыгышы буенча, махрич буенча ләм хәрефенә бик якын. Һәм безнең л хәрефебез кереп китә ра хәрефенә. Һәм без аны ничек укыйбыз? Лны укымыйбыз, ра хәрефен икеләтәбез. Кур Рабби Кур Рабби. Менә шулай укыр, укырга кирәк икәнен безгә ничек әйтәләр Коръәндә? Әйе, менә мондагы ләм хәрефе ләм хәрефе өстендә булмаячак сәкел. Ә менә бу ра хәреф өстенә куячаклар шадда. Һәм без менә шушыны күрү белән инде аңлаячакбыз. Аһа, ләм белән ра хәрефләре алар безнең мутакарибәннәр, Алар безнең двоюродный братья кебек бер-берләреннән бик якын урнашканнар һәм алар бер-берләре ягына, янына килгәндә, э, бер-берләре эченә кереп китәләр. Кур Рабби, Л хәрефенең бер әйбер дә калмаган, әйме, ул полностью кереп киткән Ра хәрефенә. Кур Рабби. Ур-Рабби! Һәм без килеп җиттек Б-икегә. Монда безнең ике хәрефебез, Каф хәрефе һәм Кәф хәрефе. Беренче сүзебез Әләм. Икенчесе Нәхлюк кум. Безнең Каф хәрефе нәрсә белән тора? Сәкен белән тора. Аның артыннан килә торган Кәф хәрефе хәрәкә белән. Менә бу очракта безнең Каф хәрефе полностью кереп китә Кәф хәрефе эченә. Әләм нәхлюк кум. Әләм нәхлүккүм, Әләм нәхлүккүм. Менә шушылай укыр, укырга дип безгә ничек аны белдерәләр Коръәндә? Коръәндә без аны ничек күрәчәкбез? Әйе, менә бу каф хәрефе өстендә сәкен булмаячак. Һәм менә бу кәф хәрефе өстендә барлыкка киләчәк шадда. Без инде укыйбыз. Каф хәрефен төшереп калдырабыз, кәфне икеләтәбез. Әләм нәхлүккүм. Әләм нәхлүккүм. Әгәр дә безгә менә бу очракта безнең идгам кагыйдәсе булмаса, без ничек укырыйк? Әләм нәхлүккө күм. Әләм нәхлүккө күм. Менә монда каф хәрефен җиренә җиткереп, калькалә иттереп әйтергә һәм аннан соң чыгыш урыннары бик якын, бер-берсеннән якын булган нечкә кәф хәрефен әйтергә бик читен булыр ие безгә, авыр булыр ие. Нәхлүккө Кум дип әйтергә авырырак, мәхлук кум дип әйтүгә караганда. Шуның өчен бөтен нәрсә безнегә җиңел итеп укыр өчен менә шушындый мәхлук кум бер-берсенә кереп китәләр һәм безгә алар да булышалар, безгә дә җиңел итеп укырга җайлы инде. Менә э, без идгам буенча бөтенесен дә үттек. Хәзер инде исхар. Исхар нәрсә ул? Исхар, исхар э, нәрсә дидек? Без аны ничек истә калдырабыз дидек. Без аны ничек истә калдырабыз исхарны? Әйе, менә көн уртасында безнең өйлә намазыбыз бар. Ул гарәпчә э, зухр намазы дип әйтелә. Менә көндез өйлә вакытында бит инде яп-якты, бөтен нәрсә ап-ачык күренеп тора. Менә шушынның ап-ачык күренеп торганын э, шуның белән истә калдырабыз инде. Зухр дигәне дә, исхар дигәне дә аларның икесе бер сүздән барлыкка килгән. Шушының белән истә калдырабыз. Э, әгәр исхар кагыйдәсе белән укырга кирәк булса, һәрбер хәрефнең үзенең өстендә сәкене һәм хәрәкәсе булачак. Һәм алар бер-берләре кырыена килгәндә дә берничек тә бер-берләр тәэсир итмәячәкләр. Ничек язылган, чип-чиста итеп, ап-ачык итеп шулай итеп укыйбыз. Менә бу нинди хәрефләр була? Әйе, болар мутәбәгыйдәни. Болар бер-берләреннән мәхриҗлары белән һәм сыйфатлары белән бер-берләреннән бик ерак урнашкан хәрефләр. Алар хәтта бер-берләре кырыена тезелешеп барсалар да, берничек тә бер-берләренә тәэсир итә алмыйлар. Шулар Шуның өчен алар арасында менә шушы Исхар кагыйдәсе буенча уку була. Менә без монда Исхар кагыйдәсенә мисаллар алдык. Беренчесе, нәгъбуду. Нәгъбуду. Менә бу сүздә гайн хәрефе, ул безнең сәкен белә. Артыннан килә торган бә хәрефе дамма белән тора. Һәм алар бер-берләре безнең кая чыга гайн хәреф?

Ничек язылган, шулай итеп, ачык итеп укыйбыз. Менә гайн хәрефендә торачак безнең нәрсә? Сәкен. Бә хәрефендә торачак безнең э, дамма, һәм без аны укыйбыз. Нәгъбуду. Нәгъбуду. Икенче, кул әгузу. Менә монда безнең э, кая без э, өйрәнә торган тема? Менә ул безнең тема. Ләм хәрефе безнең нәрсә белән? Э, э, сәкен белән тора, артыннан килә торган хамза хәрефе фатха белән тора. Һәм ләм хәрефе хамза хәрефенә берничек тә э, тәэсир итә алмый. Ләм хәрефе безнең кайда э, телебезнең алгы кырыеннан чыга, ә инде безнең хамза хәрефе бугазыбызның төбеннән чыга. Алар бер-берләреннән бик ерак урнашканнар һәм бер-берләре кырыена килгәндә, бер-берсеннәренә берничек тә тәэсир итә алмыйлар. Менә алар арасында нинди кагыйдә белән укый? Әйе, ап-ачык итеп нинди хәрәкә белән, нинди нәрсә белән тора, шушы ничек язылган, шулай укыйбыз. Ап-ачык итеп ничек язылган, шулай укыйбыз. Куль әгузу. Куль әгузу.

Менә монда мим хәрефе сәкен белән, аның артыннан я хәрефе килә, э, фәтха белән. Аннары дәл хәрефе сәкен белән, аның артыннан вәү хәрефе фәтха белән. Аннары ләм дәге м хәрефе сәкен белән, аның артыннан ю хәрефе э, э, килә. Бер-берләренә тәэсир итмиләр. Ап ачык иттерик, исхар кагыйдәсе буенча укыйбыз. Ләм ялиде, вә ләм юләде.

Сәкен белән артыннан гайн хәрефе килә фатха белән. Ап-ачык иттереп укыйбыз. Та хәрефенең әйтәбез, та хәрефен чиста иттереп сәкен белән әт-то. Әле гайнне әйтәбез ачык иттереп фатха белән. Әт-тагамәхум. Әт-тагамәхум. Менә шуның белән бүгенге дәресебез безнең ахырга якынлашты. Менә бүгенге дәрестән без нәрсәне аңлап, нәрсәне төшенеп калырга тиешбез? Менә безнең хәрефләребез, э, мутәбә гыйдәни хәрефләр очраганда, бер-берләреннән бик ерак хәрефләр очраганда, һәрвакыт ачык иттереп, нәрсә язган шулай иттереп укыйбыз. Тик безнең туган хәрефләр генә мутәмәсиләни, мутәҗәнисәни, мутәкарибәниләр очрашканда гына безнең идгам кагыйдәсе белән хәрефләр бер-берләре эченә кереп китәләр. Һәм без Коръәндә аны ничек күрәчәкбер? Әйе, без Коръәндә күрәчәкбез. Изхар кагыйдәсе булганда, безнең сәкенле хәреф өстендә сәкен торачак, хәрәкәле хәреф өчендә хәрәкә торачак. Без аны ачык иттереп, бер нәрсәне үзгәртмичә, Шулай итеп укырга тиешбез. Һәм идгам кагыйдәсе икәнен безне Коръәндә ничек итеп беләбез? Идгам кагыйдәсе икән без шулай итеп беләбез, безнең кереп киткән хәрефебез, сәкенле хәрефебез сәкенен югалта, ул чиста торачак, һәм аның артындагы хәреф артында безнең шадда барлыкка киләчәк. Без ул хәрефне икеләтеп укыячакбыз. Әгәр дә сез шулар, шушы материалны инде төшенеп калсагыз, сез бүгенге дәресләрне, дәресне бик яхшы итеп үзләштергән буласыз. Һәм мин сезне үземнең яңа дәресләремдә дә көтеп калам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.